ma gin tye ki ot lega ma meggi i kony paco i Gulu Citi kany. Acoli atamo winyo lok ma pek ma oa ki i bot Sibirino Lukoya won Alic Lakwena gin ki nyare Adoko Rac ma gin gukok i kom Acoli ma gin gubedo ki tela kacel ki rodi ma i Acholi macalo David Onen Acana kacel ki Canto Apire ki labak dog ma tye i lobo Acholi i tekwaro Acholi ladit ma wa omoro. Kokogi ma gin gutero i YouTube koko mapek ma mako kaka ducu ni, A lakwena alic auma otuc me culo kwo i kom Acholi pi nek ma Acholi oneko dano me i lobo Uganda. I lok ma megi, gin waco ni Acholi oneko kaki ma i West Nile. Malit! Acholi oneko mono i kare ka Amin ma kiryemo Amin. Acholi oneko kaki ma i West Nile man i kare ma kiryemo Obote ma gamennog Obote. Acholi oneko langi matek ki dok I kare ma Yoweri tye ka lweny ki UNLA, Acholi oneko dano Bantu matek. En aye oweko lakwena Halic me pwodo Acholi. Lwak me Acholi atamo ni lok ma okati-ni eneni, I cinge lok ki enini adoko rac. Ma latin pa Cibirino Lukoya Lamin Alic awu ma lakwena ma dong oto gin gukati kede ceng aryo. Atamo ni man onongo lok matek. Abedo ka neno ni lokke enini lutelo Acholi mapat pat, rwodi ma i lobo Acholi gin bikati kede pien lokke enini ywayo lweny i kom Acholi ki bot ka gin ma orumowa ka pe kigamo maber. Dong an marwa omoro ma kobedi-ni kit ma en gin guwaco kwede ni atye ka bako dog i tipo me tekwaro. Amito gamo kit man ni, Alic, lakwena, auma me moko lok ma wonne owaco, Alice Lakwena otuc i kare ma Museveni okwanyo loc ki bot Tito Okello i mwaka alip acel ki miya abongwen ki pyeraboro wiye abicel. I lokke ma Alice Lakwena oloko Ma vidione tye. En waco ni, Lok ma okwongo katti ba tibu wek okwongo katti ki bote macalo laprofet. En ikwongo rwatte ki mony pa Museveni ci iwaccigi ni, Wun. Wubi o Gulu, pe wubinongo lweny, wubicito i West Nile, pe wubinongo lweny, Obucito i kit gum pe obinongo lweny. Mauru lok ma Alice lakwena ma vidio ne tye. Lok ma Alice lakwena en kikome en aye oloko. Dong en Alice wanyo ni en ibedo i te pii Nile nino pyera angwen ka ikati woko. Do Acholi. Lweny pa Alice ma Alice olwenyo kit ma wonne waco ni tipo ni okati me lweny i kom Acholi. Gin acel ma pire tek Ma kubbe ki lok pa Alic kikome en aye. Lweny ma Alic ocako ocako i kom mony me ngom ma gin onongo tye ki luduku i cinggi. Alic ocako lweny me coko luduku ki i cing mony me ULLA ma kilwongo ni mony ngom, opelecon me acel ma oa ma onongo becce tye i opit ocako ki i awere. Onego mony me ngom I dog kulu lapeta pyeraryo abiro ka omedde ki operico ni i lur acoli weng, eno ni moko lok ni tipo ni ene ni kit ma wonne ma pud kwo ni owaco ni obino pi lweny i kom acoli macalo an ladit mawa omoro ma i kare ni eno ni onongo an atye dong Pien kit ma wacciwu ni, 'An timwu me tekwaro, owacca ni, 'Pe igud luduku jok aye omako luduku me tyeko Acholi, oweko abedo ka lubo kor lweny pa tipo-ni kacel acel, dok lwak me Acholi. An Amito waco ki lwak me Uganda wa gin kobedi ni kitye ka winyo lok pa won Alice lakwena gin ki nyare ma giwaco ni tipo me tekwaro ma iye Acholi en aye tye ka neko lobo Acholi. Lok eno ni atamo ni Acholi kacel ki wun lwak me Uganda wun wuwiny maber. Tipo me tekwaro ma ilobo Acholi

Ker me Puranga tye ki olal teng. Ker me Pajule tye ki lagoro ki tipo mapat pat weng ma tye i ker oret amyel. Ker pa lub jo labongo tye ki tipo ma kilwongo ni Gu. Atyak tye ki olima. Lamogi tye ki lulak. Acholi, atamo ni in rik oti. Me kwero lok pa won Alice lakwena gin ki nyare adoko rac. Ni tibi wu ma oneko wa ni kit a wun wuwaco tin wu moko ki dukku ni. Tibu ni ene ni oa ki bot lurok. Pien Tipo ma obedo ka lweny i kom latinwu Alice Lakwena ma tipo ne ocito omako kony tipo ni eni ni jo ma gin obedo ka lweny pe owinyo mo keken ma waco loko ki i kom Alice Lakwena ni en ni en kalawinya, ni en lulak, ni en oliba. Man nyuto ka maleng ni lok ma un kobeti ni lukoya gin ki nyaro okati kede ni lwenyi eneni tipo marac ma i lobo Acoli, en aye tye ka neko Acoli-ni enoni pe lok ada. Wun Acoli, wungeyo weng ni tipo ma otuc i kom auma alic, tipone kilwongo ni lakwena, en eni weko kilwongo nying alic ni alic lakwena. Tipo-ni lakwena, en owaco ni otuco nyinge ni en lakwena i tekwaro Acoli Nying tipo mene ma kilwongo ni lakwena Gunacoli? Tipo me lakwena pe i tekwaro ma megwa ma nyuto ni tipo ni enoni pe tipo pa pe tipo pa Acoli ma nyuto ni moko lok ma won Alic Lukoya gin ginyaro oloko ni Alic obino ka culo tipo ni eni ma obino i kom kony ki auma Alic obino ka culo kwo i kom Acoli Pien lakwena pe tipo ma i tekwaro pa Acholi. Lakwena. I kare mutuc i kom Alic, tipo-ni oloko ka maleng i kom Alic. Ni en elwenyo i kare me Second World War, Lweny me Second World War. Obedo lweny pa muni. Obedo lweny pa muni. Lweny eni onongo acude i po ywayo. Ma timo ni eni en tim me lakwena awaco ni en ilweny ice ken bot rwo. Ma nyuto ni lweny ni eno ni lweny ma muni aye olwenyo keken gi. Dong ka wun wuneno timo ni eno ni ma en ocito omako Baibul, timo ni ocito omako Baibul i cinge. Nga ma okelo Baibul? Baibul onongo tye botwa. Baibul muni aye okelo. Ma nyuto ni timo ni timo pa lurok. Timo ni Oporo bene kit ma muni okelo kwede ki dini ma meggi ni dini pa Kricito. Tyet me acel i history pa kare lwor en aye dini ma munu okelo tipo maraco otiyo kwede me tyeko Acholi. Wun wuwinyo Holy Spirit, Holy Spirit yang neko dano eh? Holy Spirit neko dano. Holy Spirit mere ma neko dano. Man dong macalo labak dog ma i lobo Acholi ma cung pi Acholi amito waco lokki eni ni wun lulega mapat pat ma wutye i lobo Acholi omyero wunge o ni tipo marac ma owok ki i dini ma muni okelo, dini pa Kricito, En aye oneko lobo aculi. Man atamo ni lawor a pari me Katoli ma kilwongo ni Ochan ocan re. I kare ma atye ka telo lega i wi lyel pa Oteka, wi lyel pa Oteka, Opiyo, wod pa Ojok Awany, wod jo pa Lami, kaka ma mwodo mac agwar, pari ocan re, owaco ni

Tipo ma omako Evangeli ki bad Joseph kony ki tipo pa Alic Lakwena. Gin guwaco ni gin i Holy Spirit. In iwinyo bene gileko legagi weng? Gileko lega, lega ma dini ma munu okelo ma wun wutye ka telogi. Acholi man wao i kare marac ka inen lok man, lok ma kobedi ni won Alic Lakwena gin ki nyare kelo lok ma tubo kaka acholi ki megi. ki luwec Nail, ki langi, ki baganda, ki kake mukene. Lok ba won alic gin ninyaro loko ni. Ada pe iye. Wan acoli wangeyo ni tipo ni eni ni ma odonyo i kom litino wa ni. Tipo ni oaye woko ki ma winyo an labag doga waco. Tin ben wun omoko dong i lok pa Won alic, gin ki nyar ni tibu ni obino ka culo kwo i kom Acholi. Kwo ma litino Acholi obedo ka neko dano i kare ma gin tye i mony. Dong lwak me Acholi gin ma obukonyo wan yubo paco. Gin ma obukonyo jul Acholi owiny maber en aye wudok cen i abila wu. Wudok cen i abila. Abila ni en aye yang. Con ki con ma dini eni ma jok otiyo kwede me bino ka neko ni onongo gwoko Acholi, onongo weko Acholi tek. Atamo ni acwal lok ki eni ni weki jo ma peya owinyo lok pa Won Alic gin ki nyara dok orac pien gunongo kare me yenyo YouTube me winyo ki doggi ki yitgi. Man lok malit. Dong amito giko loka kit man macalo labak dog pi tipo me tekwaro me Acholi ni ya Wun ma wumako evanjili ki Baibul, an amito ni wun wukatti wek wukatti wuyub nino ni mawa in ibako dugi i tipo me tekwaro. Kikello, wukello kanya leng wun Katoli ma guye otekagi ki Baibul i cingi, Protestant bene gukatti ki deno, Morokoni bene gukatti ki deno, ci Kiwac ni, Kibed i dye bar ka maleng, wek ngat acel acel obat doge, wek kinen tipo mene, tipo mene ma binyuto tekone. Atamo ni. En ma iwinyo an atye ka waco lok ma kit ma eni pien angeyo ni tipo ma mega-ni me tekwaro-ni, tipo matek ma ogwoko yam acolli dok dok mamalo.